Yng Nghaerdydd mae Tina'n byw, ond yn wreiddiol o Bontyberem. Er bod gan Tina cyflwr dirywiol, tydi hi ddim yn gadael i hynny ei ddal hi'n ôl.
Gen ni lawr yn Llandysul uh, heddi uh, yn y Paddler Centre. Uh, ni'n mynd y kayaks ni. Uh, nid eith amal fel arfer ni'n mynd i Llanelli a mae'r gau um, ar hyn o bryd. So, um, ni wedi'r lafnau am change bach. Blwyddyn nôl, um, nath fi a Sarah penderfynu um, bod ni moyn prynu kayak, so ni wedi cael uh, double set on top, uh, so ni'n rhannu fe. Y peth yw gyda set on top, dwi e ddim yn gallu tipo, so mae hwnna'n peth dda. Er fi'n gweud neb, ddysio mae'n tipo iddi. Ni'n neud e i codi arian i y tacsia so ma' pawb digon bardu i ddod i neud e gyda ni er ma' fi'n credu hanner ni wel ie ma' hanner ni heb even bod mewn cajag. Ers i fi cael y cyflwr, fi'n credu bod fi 'di mynd fwy i sport i siŵr o fod i ymladd yn erbyn e yw e. So fi'n credu 'na'r rheswm wnaethon ni penderfynu ar y kayak achos mae'n rhywbeth fi'n gallu wneud yym sim rhaid defnyddio'r coese. Mae isie lot o fel upper body strength yym ma' brych i fi digon cryf. Yym yr unig peth fi yn stryglan bach gyda yw'r core yym Os ydych chi'n gweld pan fi'n eistedd yna fe, fi'n gorwedd fwy yn eistedd lan. Sy'n bach yn strygl i actually pad padlo. Ond mae un o'r twins, maen nhw wedi bod yn siarad gyda pobl un, a maen nhw'n mynd i creu rhyw fath o set i roi yn y kayak i gael fi eistedd lan.

Wel yn y tŷ o'n i'n byw o'r blaen ch'mod oedd e ddim yn yym accessible i i yy gader olwyn a pethe a tŷ 'na'n gwethygu a penderfynon ni i werthu'r tŷ a jyst ath popeth a'i gilydd ffindo'n ni yym plot i ga'l yy adeiladu a a Gaethon ni'r tŷ yn ei fildio wedyn i Ddu. A mae ti yna'n gweithio a mae'n cael bywyd reit brysur yn hamddenol hefyd. Yym, ydych chi'n poeni amdani hi o gwbl? Odyn, ni'n becso amdano ddi drwy'r amser, chi'n bod. Mae, un peth, mae pawb yn becso am eu plant, ife, chi'n bod, ond ni yn becso. Chi'n bod, mae ar yn feddwl i beth gyntaf yn bore a beth diwetha yn y nos, chi'n bod, ife. Ond, um, Ni'n a'i cefnogi iddi, ta beth mae moyn neud ni'n a'i iddi, ch'mod, yfe? Ydy'n bwysig i chi bod hi yn cael bywyd annibynnol? Uh, odi, odi. A fel fi'n gweud, chymod, ni'n cefnogi iddi uh, ta beth mae moyn neud. A mae help i gael, um, chymod, iddi. A mae merch gyda ddi lawr fyna sy'n helpu iddi i fynd uh, i'r gym. Mae'n mynd i'r gym, mae'n cad, cadw i uh, nerth uh, i muscles i fynd, chymod, fe. Um, o di, ond ta beth mae moyn ei ni'n a iddi. Dyle bod fi'n poeni am y reswm bod pobl yn gorfod helpu fi. Dyle bod popeth, mynediad i fel buses a phobeth. Dyle bod popeth yn sorted. Ond fi ddim yn ein i cwyno gormod. Fi, fi am person sy'n meddwl, well, as long as fi'n gallu neud e, sy'n fixo fel i fi'n neud e. So, um, just, Mae'n handlo fi, twli fi o bwyty, sim ots 'da fi, fi wedi dod i arfer â fe. A ma' ffrindie fi'n rili dda fel 'na hefyd, ma' nw'n dda yn helpu a newn nw jyst grabo fi a twli fi arno a pethe so na fi'n lwcus o o ffrindie sy gyda fi.